Erga arkatee boodallee akkaataa itti baasu. Asirra akka.
Hayyee.
Nabiin keenya sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sayaatee zamaanun laa yubaali ilmar'u maa akhada Ayee. amin alhalaali amin alharaami jedha. Ah.
Allah Allah. Zabana tokko dhufuudhaa ta'a. Hayyee. Zabana namni numa fuudhuu malee Halaali moo haraami addaan Addaan ilaalle. ilaalle. Warra akkasii rabbi nun godhini. Amiin amiin amiin. Nabiin sallallahu alaihi wasallam nu daangeesseeti. Rabbiin ammoo quraana keessa nu daangeessee. Yaa ayyuhal ladiina amanu. Kuluu min axayyibaati. Wa'amaluu saalihaa Saalihaa, jee. eh. Xayyibaataan nu daangeesse. Akkasi. Qabeenyi aqiidaan

namtichaa yaanni amantii wanni inni as keessaa qabatu san du'eetiin kaafama. Ani eessaayin dhufe. Eessattiin deema. Een nafi deema maaliif nafi deema san jiraatte qabeenyi nama muslimaa ni daangeeffama. Akka itti daangeeffamu halaalirraa fida Halaalitti Halaali baasa. Halaali baasa. isin galami

Gatii odoo hin kennineef. Gatii osoo hin kennineef beela arraatiitu quufa beelaan arra ba- beelaawutiitu naarra hamaadha quufaan arra quufee kullu lahmin jedhe nabiin sallallahu alaihi wasallam nabata min alharaami fannaaru awlaa bihi jedhe qaama namaa kanarraa waan haraami hin mayre guyyaa qiyaamaa ibiddaatiitu bakka san guba jedhe fayaa wayii labba namni Ilmaan arra kee haaraam irra guddisu rabbi sin godhin. akkasi qabeenya eh bakka kanatti ayyee gaaf tokko imaamu ahmad rahmatullaahi alayh ilma isaa abdullaahi imaama guddaa dhininis
haati bira hin jirtu mucaan boonyaani haati intalli takka harmatti kannitti kanuudhaaf fuute dabii harkaa buute jechuudha mucaan maalii maaf harkaa butte jennaan aannan intalti tun ruusisu jirtu kun bakka irraa dhufe maalittiin beekaa maaliin aannan kun cobee maalittiin beekaa je. Hayyee akkasii ani marraa nin gabaabsa. Warri arraan tana ama kuma dura ka du'an akka waan arraa addunyaa tanarra jiranii ilaa Namni isaan haasa'u.
Mugaa Abdalaa Mubaarak haa ta'u Usmaan haa ta'u Imaam Muhammad haa ta'u amsaan isaanii ka dubbatu kun warra addunyaarra rabbiin irraanfatanii seenaan isaanii hin irraanfatin. Sana. Warra addunyaarratti duniyaa tana

nama duniyaa hin qabne addunyaa irratti azaabni itti bu'e laakiin ammasuma wajjin imaana qabu sabbaree booddee jannata seene Jannata seene. addunyaa irratti azaaba azaaba jannata deemu Jannata jannata deemu rabbi sana. Eh, azaabni azaaba deemu eenyu nama asittis Asittis raa- akku- akkuma malee Sharma oduu rabbi maallaqa naa kenne. akkasiin ta'a Laalan nagga daafuu baarii malee hin banadhu hajoo gartee. Eekas Mana eekas. farshoo.
Rabbi akkas nun godhini warra niyyaadhaan dilaawa. Ayi wani yandira wee. kadliun arkin kontorata qabduu bulun godhini Ah. shari'aan islaamaa Ah. namni aqiidaan sirriidha wanni sii himtu duniyaa tante hogguun ifi fiddu Mm. eeysaa fiddaaf irraa laalii siin jetti xiqqoo irraa gartee gu- borurraan gaafatamneetiitu guddoo Guddoo wal borurraa qabdee gaafatamturra laal Resi wayya.
sadaqatu jaariyaa namunuman beekusa

Coraa haraam irraa jaha. haram godha If jaha.
isa immoo ilaa qiyaama wanni san Sharriin tun ni deemtiif. akkuma kheyriin ilaa qiyaamaa deemtu rabbi akkas nama hin godhini sharriin isaa ilaa qiyaamaa irra deemtu saniif shari'aan islaamaa namni aqiidaan tante sirrii taate taanaan duniyaa irraa galta markaba godhadhu akka reefu inna lillahi ibaadan fuqanaa keessatti dubbanne kaa Irra darbe.
addunyaa ma- markaba godhadhu isii ma- keessa laali karaa halaalitti hin dabrii boruu irraa hin deemaa beeki osoo nifi arras jirtuu rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qinaa cadaaba naar duniyaa irratti hasanaa godhadhi asumaan aakhiraa irratti hasanaachi if dura argadhu waan aakhiraa ibidda irraa si baraaru arnumaan ittiin dalagadhu jechuudha akkasi maallaqa irraa isa hundi nuti dalagnuuf aakiraaf jecha aakiraa jaaruufi malee Gatii kenninee fi akkasi ulfeessinee namni duniyaa dhabe akkasi yaadeeti miti. Akkasi yaadee deemiti jechuudha. Hayyee. Dubbiin ta'e sheekha akkuma isin jiru jirtan kana ammoo waan takkaa jira wanni manni islaamaa akka Fahamuu qabu. eh, itti amanu riskiin nagaree halaaliin dhuftu taa riskiin haraamiin dhuftu

waan fedhe akkuma duuti tiyya na barbaadutti inni gadi ajalli yeroo ta'e dhugaa geessi duuti riskii tiyya illee bikka odoo nu fixan hin deemutti beekama Akkas, islaamni. sa- sa- Waan dalagullee halaaliin dalageeti halaalitti baasa. mm, sa- Sanirrallee dabree hin israafu. sirri.

Usmaan ibnu Affaan waan inni godhe san. Wanni sun amma naggaadeen teenya dhuguma sanitti jiruun qaala'uun hogga gaazni qaala'u. Hogga naaftaan Amma qaala'u. saliixni amma itti Hogga jiraatu salliinni akkatti samii seenu. Eh. Magaalarraa dhabamee seenu. Akkas. Guyyaa qaala'iniin eeggadha jee ol naqee kaaya. Miskiinni beela'u jira. Ati tirfii barbaadda. Namni garaan beela. Akkamiin rabbi rahmata sii godha. Rabbiin arra sii kenne kun

Arraan sadaqadhaadhaaf gammaduu dura arraan tirfaawaaf gammada. Akkana ee. Arraan tirfaawaadhaaf gammada. Maal tokko si beektaa? Waan dura masarata lafa keenya san. Aqiidaa san. Aqiidaa san, eh. Siif galaame. Bar wanni hundi ba- eh, Asaasa qabdee. Obboleessi keenya sheshare baggudoo hubbateera. Barnootuma baratamu. Waa hunda ashraafni irra olin siira. Aqiidaadha jee dubbatee barsiisa. Nu keessaan dubbatee mi? Dhugaadha isiin san masaranni sun silaa bu'urri sun tole. Arra akkuma Usmaan bin Affaan sani Ibnul Qayyim Ibnu Teemiyaa irraa himeeti. Ibnu Teemiyaa kana garaagarummaa isaa hogguun hime. Nama osoo addunyaa irra jiruu zaataan qalbiin isaa akhiraa jirtu jedhe. Akkas. Otoonii fi abboo namni amantiin isaa galte asii akhiraa jiraa miti. Eh, Mee ati maallaqa guna mal naqeessitu? Nama akkamiin naqeessita? Laaleetiin nama amanamaa nama qabu dura nama qabu ta'uu qabe. amanamummaa Kakafaluu osoo yoo danda'u.
qabde akkam godhu kalammootaa amanamaa Amanamaa ta'uu kasimi qaba. Mm. namni abbaan duniyaa islaamummaa tana hogguu sii galte maal ta'uu keessa hogguu sadaqattu san hogguu akka abdallaa nuu baarak san akka usmaan san akka dubbatame san dalaydu san kaniin itti kan nuquni

Liqiin akka inni ta'e wanti rifii sii kanna ribaadhaa bar. Akkas. Ribaadhaa miti rabbiin hoo adaafa godha jecha Adaafa rabbi godha. ribaadhaa miti. Rabbi ribaadhaa miti. Ribaadhaa miti. Yoo inni akkas beeke namni Eh. diinagdee ni carraaqa. Laakiin ammoo hogguun fi carraaqu isaan jiraachuufi malee. borra- Isiif jiraachuufi miti. Ammoo hawaasa keenya waliin itti dhaaba. Mm.

Waan jiru sanitti waa kaasuu fedhe. Hayyee. Eh, Karaa gammoojjii kana erdaataa jedhaniiti wanni kannan takka jirti hawaasuma keenya irratti jechuudha. Duuba bakka sanitti baajii wayii jira. Baajiidha kan namaa nama iyyuu footoon itti godhamee baajii kanarra masqalaa jira. Masqalaa jira. Isii tanee fannifate malee salfii dhaabbatee irdaata kana fudhatu namni jechuudha. Amma kana kabiira tokko tokko jira. Kabiirtichi kun walin laalee walin laaleetuma wanni kun waan amantii irraa isa baasu ta'uu hubate. Bakka kanatti guyyaaniifis silaa irdaataan gahee koottaa fudhadhaayii baajii keessanis fannifadhaayii jaami'ee ajajni dabaru an dhaqu jeen jaartiin.
Abadan ilmaan kiyya beelaanaa dhumanii malee